און דער איז א נסיכה אויף חלק כ ז הידוע בחוקי ישראל. בקיצור איז אזוי, די גמרא זאגט אין ברכות ל ד, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם, אל די נבואות אויף די נביאים, און אויף ווי ס'וועט זיין גאט לעשות לו ודי אלע עניינים, לא נתנבאו אלא על ימות המשיח, דעי אנלי וויל סעי נבואה פאר ימות המשיח אבל לעולם הבא זעיט אלע עניינים אלע ניסים און אלע זאכען דאס איז פאר ימות המשיח אבל לעולם הבא וויטש קאמס עפטער ימות המשיח עיין ליראת האלוקים זאל שכל דאס ווייסט קיינער נישט דאס איז נאר די אייבישטער אליין און די גמרא איז ממשיך ופליגי דשמאל.

הי פסקנז אין הלכות תשובה און אין הלכות מלאכים, ער זאגט לשון הזה, אל יעלה על הדעת על הלב שבימות המשיח יבטל דבר מנהגו של עולם או יהיה שם חידוש במעשה בראשית און העולם כמנהגו נוהג.

ווארום לית שמואל קען מען דאך נישט זאגן כל הנביאים נתנבאו די אלע ניסים ונפלאות גאו אן ימות המשיח, ווארום ער האלט דאך אז עירום כמנהגי נוהג, דאס איז דאך פשט אין גמרא ופליגי דשמואל אז שמואל קען נישט מסכים זיין מיט רבי יוחנן, און מען קוקט אין רמב ם ברענגט ער סיי ער פסק'נט ווי שמואל און סיי ער ברענגט די מימרא פון רבי יוחנן. און דערנאך איז דא נאך דא כמה וכמה סתירות וואס די כסא משנה ווען מען פרעגט אויף די רמב ם כידוע אבער איי דאנט וואנט פשוט נאו טיים טו גאו אינטו איט באט דיס איז לייק וואן וואן וואן נקודה איז אויף דעם איז דא די ביאור פון די רבי וואס דאס איז געדרוקט אין חלק ח ז בחו ק יסי די רבי איז פארקובאר איי טינק ער וואס ל ד אדער ל ג יב איז טעמא ז ל א האול המשך וויט איט. דען יו נאו די רבי וואס מגיהט פאר א גיי חוקרי זמנים א ליבאוויטשער שטיקל הייסט הלוי דאכט זיך רבי ירמי' הלוי הי געב אוט א ספר סאו הי גאט די הנחה אין די רבי וואס מגיהט בשעתו וואס פרינטעד באט לעיטער די רבי וואס מגיהט עגעין פאר ליקוט שיחות דאס איז דאך די גרויסע אויפטו וואס די רבי טוט אפן דעת הרמב ם אז די רמב ם האלט אז אין ימות המשיח עצמם, איים שור עווריוואן נאוס דיס, דעט אין ימות המשיח אליין וויל בי תקופה טו סעפרעט תקופות, דאס וואס די רמב ם פסק'נט אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעור מלכות און עליון כמנהג הנוהג, דאס איז נאר אין די ערשטע תקופה. מה שאין כן אבער אין די צווייטע תקופה פון ימות המשיח איז דער רמב ם מודה אז ס'וועט ווערן בטל מנהגו של עולם, און ס'וועט זיין א הנהגה ניסית שלמעלה מדרך הטבע, ובמילא מיט דעם קען מען דאך פארענטפערן די סתירה, דאס וואס ער פסק'נט ווי שמואל מיינט מען דאך נאר די ערשטע תקופה. מה שאין כן וואס ער פסק'נט ווי רבי יוחנן אז כל הנביאים לא נתנבאו אלא בימות המשיח מיינט ער ימות המשיח וואס איז חלק שני די תקופה שניה און ווי די רבי איז מאריך דארטן מיט כמה וכמה סתירות המין יראה בא תכשיטים שבת דא פסק'נט ער אזוי און דא פסק'נט ער אזוי. און איז ממשיך דארטן אזוי, לכאורה וויבאלד דער רמב ם האלט אז ימות המשיח בכלל איז נישט פארבונדן מיט שינוי מנהגו של עולם, אין באי העולם הזה אלא ימות המשיח בלבד, איז אזוי, אויב אזוי פון וואנעט ווייסט מען בכלל, פון וואנעט איז דא א הכרח צו זאגן אז ס'וועט ווערן א תקופה שניה, מהיכן תיתי, אפשר וועט זיין נאר תקופה ראשונה און פון דארטן וועט זיין עולם הבא.

אז ס'איז אלץ בדרך משל, ווי גאר זעבן קעווערס טייטשט דאס מיינט נישט כפשוטו, נאר דאס מיינט ישראל מיט מיט אומות העולם קעווערס און זאב, וכיוצא בזה, דאס וואס איך האב געשריבן אז ס'איז נאר בדרך משל, אין דברינו החלטי שאין משל, ואפשר שיסקיימו כפשוטו, וואס איז פשט? וואט דאס איט מין? אט זאגט ער אזוי און זאגט ער אפשר נישט. איז די רבי מבאר פשט און כוונת הרמב ם, ס'איז דאך דא די גמרא אין סנהדרין צדק ח' אז ס'איז דא א סתירה פון צוויי פסוקים, אט שטייט והראו עם ענני שמיא אז משיח וועט קומען עם ענני שמיא, אינגאנצן אן הג ע ניסן, און דערנאך איז דא אן אנדער פסוק בנוגע משיח אני ורכב על חמור, פרעגט די גמרא היתכן, ווי קען מען פארענטפערן די סתירה, ענטפערט די גמרא זכו, אויב ס'איז זכו, דאס הייסט זכו אז ס'וועט ווערן פריער מצד די זכות פון אידן, יעמאלט איז מנא נשמיא אן הג ע ניסן, לא זכו, יעמאלט וועט זיין בעיטה ס'וועט נישט זיין קיין ענין פון פריער נאר בעיטה, יעמאלט וועט זיין א נהג הטבעית עני וריח לחמור. במילא פארשטייט מען פארשטייט מען פון דעם אז בשעת אידן זענען אין א מצב פון זכו דורך זייער מעשים וכו' וכו', יעמאלט איז מען זוכה צו הנהגה ניסית. במילא זאגט די רבי אזוי. די ערשטע זאך זאגט די רבי אז די רמב ם אין ספר היד וואס איז א ספר הלכות ער ברענגט אלע הלכות וואס איז מצד ווי ס'איז מוכרח ווי צו זיין בעיתו זכה איז דאך שוין תלוי אין הנהגה צו הקב ה די שמים יא שמים דעט הי דאזענט ברענג ער ברענגט נישט די סדר פון זכור, אין ספר היד ברענגט ער די הנהגה טבת, עולם כמנהגו נוהג, ווארום די רמב ם א ספר הלכות אי ברענגט דא עצם מוכח מצד סדר העולם, נאט מצד זכור. טברי' איך בין טברי' ביג ווארט אין אסאך אין יארן. מה שאין כן אבער אויב ס'איז זכור טאקע יעמאלט זאגט די רמב ם אין דברינו החלטי ווארום סקען דאך זיין א זכו ובמילא זאגט ער אין דברינו חכמה אז סקען זיין עס וועט יא זיין א נגע שלמעלה מדרך הטבע תיכף ומיד במילא לפי זה זאגט די רמב ם פארשטייט מען זייער גוט פארוואס סאיז מוכרח צו זאגען אז סוועט ווערען א תקופה שנויה. ווייל בשעת וועט זיין תקופה ראשונה, וואס ווי דער רמב ם אליין שרייבט אין הלכות מלכים אז דארטן וועט בטל ווערן, עס וועט נישט זיין קיין נוגש ומבטל, דעט וואונט לעט אידן בי עוסק בתורה ומצוות, ואדרבה דער רמב ם רייצט צו, פנויים בתורה וחכמתו, און אפילו עצה כל העולם איז על דעת אביי, ולפי חוק ישראל יהיו ישראל חכמים גדולים ווי ער שרייבט, דאס גייט אויף תקופה ראשונה, כמים לים מכסים, איז דאך פארשטאנעג אז דאס איז זיכער א שלימות אין מצב פון זחל, וואט עלס דו יו ניד דעט ידען וויל בי אקיופייד טאטעלי לדעת אביי, כמים לים מכסים. פארשטייט מען דאך בדרך המילא אז דורך די רוף ס'וועט אדורכגיין א זמן אין תקופה ראשונה און ס'וועט זיין אזא אבידה ביי אידן וועט ווערן זכו, במילא וועט גלייך קומען די ענין פון תקופה שניה און יעמאלט וועט זיין הנהגה ניסית על דרך ווי די גמרא זאגט אז זכו איז א מנין השמיא. און דאס איז אויך די ביאור, דאס איז אויך די ביאור פארוואס די רמב ם שרייבט גארנישט פון תחיית המתים, וואס לכאורה תחיית המתים איז דאס א אמת'ע ביטול הנהגה של עולם. די רמב ם האלט דאך אז תחיית המתים איז א חלק פון ימות המשיח, זיכער ווייסטו די מחלוקת הידועה פון רמבן און די ראבד מיט די רמב ם, עס ברענגט זיך אומעטום, די רמב ם לערנט ס'איז דא ימות המשיח, תחיית המתים איז ימות המשיח, דערנאך איז דא עולם הבא, לויט דעת הרמב ם דאס איז נשמות בלי גופים, ווי ער איז מאריך אין הלכות תשובה, די רמבן, די ראבד, זיי קריגן און זאגן ניין. עס איז דא ימות המשיח, און דערנאך איז דא עולם הבא וואס איז עולם התחייה, נשמות בגופים. עולם הבא זאל טאקע זיין אין העכער מדרגה ניזונים מזיו השכינה וכו' וכו' וכו', אבער ביי עולם התחייה ביי זיי איז נישט קיין חלק פון ימות המשיח, דעטס ארעדי גאוס אינטו די קעטעגארי דעטס עולם הבא. איז די רבי מכריח אז מען מוז אזוי זאגען ווי איך האב געזאגט אז ס'איז דא א תקופה שניה ווארום הא כ די רמב ם רייט אז בימות המשיח איז נישטא קיין שינו מנהגי שמואל ווארום אט תחיית המתים וואס לויט די רמב ם איז דאך דאס א חלק מימות המשיח ואין לך שינו מנהגי שמואל מיט תחיית המתים זאגט דער רבי דאס איז די ביאה ווארום די ערשטע תקופה וועט צוברענגען צו תקופה שניה, און תחיית המתים וועט זיין אין תקופה שניה. הנהגה ניסית איז טאקע און די רמב ם דאזענט ברענג איט ביקאויז היז אנלי ספיקינג אבאוט תקופה ראשונה די וועי איטס מוכרח. על כל פנים די שאלה דא איז וואס וואס לייק איי סעד איז א אולד שאלה וואס מען פרעגט אן א שיעור. סאו במילא אין אדער ווארדס לויט די רמב ם דער'ס נאו סתירה. ער פסק'נט תקופה ראשונה ווי שמואל, און דאס וואס רבי יוחנן זאגט ימות המשיח כל הנביאים לא נתנבאו גייט ארויף אויף תקופה שניה. איז די שאלה וואס מען פרעגט דא אבער סוף סוף די רמב ם איז דאך סותר די גמרא. די גמרא זאגט בפירוש אז רבי יוחנן און שמואל ופליגה. סאו די רבי ברענגט אין די הארה אז אין שלש שטייט אז אז ופליגה לאו דווקא אז מען קריגט זיך, יעדע איינער רעדט וועגן אנדערע עניינים, בכלל אז ופליגה לאו דווקא אז מען קריגט זיך. אזוי ברענגט זיך אין די הארה דארטן.

וחסר הבנה בעיש הכמה מיינט אז זיי וועלן זיך שעמען, זיי וועלן שוין נישט לייכטן, דעי וואונט בי, דעל בי, פשוט זיי וועלן זיך שעמען ביקאוז דעי וועט עס נישט דארפן האבן. מאידך גיסא איז דא אן אנדער פסוק והיה לאסיר לבוא עיר הלבנה כעיר החמה ועיר החמה יהיה שביסיים כעיר שביעת ימים, די לבנה איז גאנע ביקאם לייק די חמה און די חמה וויל קאם שבעה סיים קעי שבעת ימים איז דאך א סתירה איין פסוק שטייט לאסט די עוועי די חב ד דעי וואנט די כלל זאל נישט לייכטן און א צווייטע פסוק שטייט פונקט פארקערט ענטפערט די גמרא לא קשיא כאן ימות המשיח לימות המשיח וועט זיין די ענין פון עור הלבנה כעור החמה מה שאין כן אבער לעולם הבא וועט זיין אזויפיל גילוי פון די אייבערשטער אין עולם הבא, יעמאלט וועט זיין וכפרא, מיר וועלן שוין נישט דארפן אנקומען צו שמש וירח, זיי וועלן האבן אור פון די שכינה אליין. אזוי טייטשט רש י דארט אין פשט.

ב ה ישוב סיון כ ק שבט ימים, וואס טוט מען? ענטפערט די גמרא, באמת'ן גייען זיי ביידע אויף עולם הבא, פארן וואטשמעקאלט בימות המשיח איז אויך געווען א געדענק, די חילוק איז וואס ס'רעדט זיך כאן במחנה צדיקים במחנה שכינה, במחנה שכינה עקזעקטלי וואט איט מיענס איז דא א גאנצע טשעק פון טעאריע וואס עס מיינט, ס'ווענדט זיך וואס די מחנה שכינה וויבאלד דארטן איז דא גילוי שכינה ממש, און דארטן טאקע זיין וכפרה בעולם הבא, ווארום מיט האבן די אויער פון שכינה מיט נישט דארפן האבן, מה שאין כן במחנה צדיקים לעולם הבא, דארטן וועט זיין די ענין פון וכפרה, וועט זיין די ענין פון שפתיים נותן אור על בנו כחכם. שטעלט זיך די שאלה אויב מען זאל אננעמען לויט ווי די רבי איז מבאר אז ס'דא צוויי תקופות, און אפילו שמואל איז מעיד אז בתקופת שניר וועט זיין א ענין פון הנהגה ניסית, וואס פרעגט די גמרא דא קשיא? וואס איז די קשיא? ער קען זאגען כאן ימות המשיח בתקופת שניר וועט זיין שבעת ציים, און לעולם הבא וועט זיין פונקט ווי מען האט געענטפערט פריער, נאר די חילוק איז אז לויט שמואל מוז דאס גיין נאר אויף תקופת שניר. ועל דרך זה איז דא איין איי קען נאו טיים פשוט טו גאו אין די אלע גאנצע עניינים וואס די רבי פרעגט פון שבת דארטן לגבי תכשיט אויך קומט אויס קלאר א נפקא מינה בפועל אויב מען זאל זאגן אז אפי' לויט די רב'ס ביאור איז דאך שווער ווי שטימט דאס מיט די גמרא? דאס איז די שאלה וואס איז שטענדיג ווען שווער און מען קען זאגן דעם א ווארט אזוי.

איינע פון די י ג עיקרים איז דאך תחיית המתים, דאס איז ביטול מנהגו של עולם בשלימות לפי השיטות שעולם התחייה הוא עולם הבא, שלימות הזכרית נשמות בגופם תחיית המתים, און במילא האט דאס גארנישט צו טון פון ימות המשיח לייק איי סעד ביפאר, עולם הבא. עס האט גארנישט טאן מיט ימות המשיח. אבער לויט די רמב ם וואס ער האלט עולם הבא מיינט מען עולם נשמות בלי גוף. עולם התחייה איז נישט די תכלית שלימות השכר, נאר דאס איז תחיית המתים איז א חלק פון ימות המשיח. פאר עס וועט זיין עולם הבא איז דאך שווער, דאס וואס די רבי איז אסק'נן, האו קען די רמב ם סעי וועט דאס נאר שערן מיטן הגה של עולם, איז דאס גופא א מוכרח צו זאגן אז ס'וועט זיין צוויי תקופות. מה שאין כן אבער אויב מ'לערנט ווי די אנדערע שיטה, ווי די רמב ם, ווי די ראבד, אז עולם התחי' איז נישט בימות המשיח נאר עולם התחי' איז עולם הבא, איז טאקע נישטא קיין הכרח אז ס'דא צוויי תקופות. ימות המשיח אייב מען לערנט ווי שמואל אין בעולם הזה, אין אנדער ווארט יו קען האלד לייק שמואל יעמאלט איז דאס די גאנצע, די גאנצע ימות המשיח קען איך זעהן, די גאנצע יסוד שטאמט דאך הייסט עס פון, נעמט זיך פון תחיית המתים, אויב אבער מען לערנט אז תחיית המתים איז עולם הבא, סאו דער איז נאו הכרח טו סעי דעט טז טו תקופת מלך משיח, און אין חלק טז ו די שיחה פון עשרה בטבת וואס דארטן די ערשטע מאל אין סקולפט שיחה וואס דערמאנט זיך די ענין פון שני תקופות, דארטן טייטשט ער די חכמי הרמב ם, חסידים לאו, ולא עוד גייט אויף תקופה שניה, סאו דער איז א הערה דער, פיפטי סיקס איז לשון ז, הי ברינגס די ראיה פון תקופות, און די רב'ס לשון איז אזוי, הוכחה זו היא רק לשיטת הרמב ם הלכות תשובה שעולם הבא רק לנשמות ולא עולם התחייה. שלפי זה הכל חצורך לומר שתחיית המתים איז א תקופה ימות המשיח במילא דאס צו מכריח זאגן אז ס'איז דא צוויי תקופות ווייל תחיית המתים איז דאך מה שאין כן דעת הרמב ם בשער הגמול ועוד שאלה וואס איז עילום התחייה אין הכרח אז ס'איז דא צוויי תקופות ימות המשיח למשל לויט די שיטה דרמב ן איף יו עסק האו איז שיטת שמואל היל טעל יו מעת המשיח איז אין קען נאר געהערט די אינטייער טינג ביז עס איז נאך העכער אז די שטיק קלויבער און די רעבעצין במילא איז אזוי לפי זה קען מען זאגן אזוי דער איז א ספר פון ממש חד מקדמי פון פון פון די לאנגע פון די אלד אחרונים נישט פון די. וואס ער זאגט, ער שטעלט זיך אין רמב ם הלכות תשובה, און ער זאגט דארטן אז די מחלוקת צווישן די רמב ם און ראבד וואס איז עולם התחייה, צו עולם התחייה איז מות המשיח אדער צו ווי דער ראבד און די רמבן עולם הבא, זאגט ער הן דברים עתיקים מחלוקת ישנה בכמה תנאים עם אבן הארון בענין זה במדרש הנעלם בזוהר פרשת תולדות. און אז איר שטייט דארטן אויך ס'איז דא אין די בעק דאס א פירוש מיט ציוני מרן צו יאסל סערס רמבם שיטה שטייט קלאר אין פרשת תולדות בלשוני מאמר של רבינו דערנאך איז דא נאך א ספר וואס ער זאגט מה בכלל זיי ברענגט דעט די רמבם די ספרים און דאס רמבם ווייל זיי האב איווען דאו אפישעלי ווייסט מען נישט די רמבם ניו יארק קבלה איז זייער. אבער ס'איז דא ספרים וואס זענען מכריח אז מ'מוז זאגן אז די רמב ם האט געזען די זוהר, און ס'איז דא כמה וכמה פסקי דינים וואס ער פסק'נט לויט זוהר. דער איז דער ספר המשורין אור ר' מאיר שפירא מעלה שער תשובות אור המאיר, סאו הי אלסאו ברינגס הי האז' א סימן דער, כמה וכמה עניינים דער איז נאו בריירא יו האוו טו סעי די רמב ם'ס מקור שטאמט פון זוהר.

באט די נקודת הענין איז אזוי, סאו העיר ווי סי קליערלי דעט דער איז טו דעות צווישן תנאים און אמוראים אין זוהר, וועדער ווי האלד לייק די רמבם שיטה דעט תחיית המתים איז א חלק מימות המשיח ווארום עולם הבא איז נשמות בלי גופים, אדער פארקערט, אדער ווי די ראבד. ממילא קען מען דאך שוין זאגן לכאורה זייער פשוט. אז די גמרא בכלל תלמוד בבלי האלט ווי שיטת הרמבן, און שיטת הרמבן ווי דער אייוועלט אז עולם הבא איז עולם התחי', במילא לפי זה איז דאך שוין נישטא קיין הכרח אז אין ימות המשיח איז דא צוויי תקופות, ווי דער רבי זאגט אליין, און ווען שמואל לשיטה זו, צי שמואל דאזנט סעי בפירוש עניטינג יו קען לערן שמואל האו יו לערן איט, לויט די שיטה דעי לערן פשט אין בין לעולם הזה מיענס כל ימות המשיח, מהיכן תעשה זאגן מחלק זיין ביניהם? במילא דער רבי די גמרא לשיטה זו האט געדארפט זאגן ופליגי דרבי יוחנן. ווארום קענסט נישט זאגן אין די צווייטע תקופה אז דארטן איז עיין און לא ירא אז אז כל הנביאים נסתלבו בימות המשיח ביקאויז אקארדינג טו דעם איטס אן ענטייר ימות המשיח ועל דרך זה איז פארשטאנדיג וואס די גמרא אין פסחים פרעגט וויבאלד די גמרא האלט ווי די שיטה ווי די רמבן קענסט דאך נישט ווען זאגן אז שבעת טעמים דארטן ווי די לשון קה היום איז אויף די תקופה השנייה ווארום די גמרא לערנט שמאל איז גאנץ ביאת המשיח דעריבער פרעגט די גמרא זייער גוט קשיא וואס וועט ער ענטפערן די סתירה און ער מוז ענטפערן עולם הבא עצמי דאן מאכט ער א צדיק גמרא אבער דער רמב ם וואס ווי זיי ברענגען האט געפסקענט די זעה מיט א ציבעס וואטעווער דער רמב ם אז מקורות פסקענט דאך ווי די אנדערע שיטה אז עולם הבא איז עולם שבת בלי גופים און תחיית המתים איז א חלק פון ימות המשיח. אויב איך זעה דאך שוין דא די הכרח אז ס'דא צוויי תקופות ווי די רבי אליין האט געזאגט, אויב ס'דא צוויי תקופות איז טאקע לויט די רמב ם איז מען נישט מחויב זאגן א פלוגה ווי די רבי אליין טייטשט דאס אין די שיחה אז ס'דא צוויי תקופות במילא שטימט די אלע עניינים צוזאמען סיי רבי יוחנן און גאר זיין תקופה שניה און דאס גייט אויס רבי שיירא. איי טינק איטס א פשוטע תירוץ, ביקאוז סאמטינג וואס באדערינג ווערי מאטש. לפי זה איי פיגער אוט ספיק סאמטינג אבאוט פורים באט משלוח מנות לאסט דא אווי מ'האט גערעדט גערעדט מתנות אויף יענעם הבל ב כ ל שטייט דאך דארטן אז לאסט דא אווי וויל אלעס זיין א ש ד וועט נישט זיין עפעס ליעכע עווין איר ווייסט אז די רבי האט אמאל מעיר געווען תשי נ וואטס גאנע בי מיט מתנות אויף יענעם טאג, באט איט'ל בי, האסט טו בי רעדי פאר נעקסט טיים. איי דזשאסט וואנט טו סעי, על כל פנים, לפי זה פארשטייט מען דאך זייער גוט די רמב ם, לשיטתו האלט דאך, איר ווייסט אז די רמב ם'ס שיטה איז מצוות, ווערי אינטערעסטינג, די רמב ם און די רש ב, ווען ווי סעי מצוות מ'טיילט לעשה דלעבי', איט דאזענט מיען לעשה דלעבי' אן תחיית המתים, איט מיענס לעשה דלעבי' על הזמן דעט א פערסאן איז א מת. אינטערעסאנטע חידוש, איך מיין אלסא מען זאל בריכות אין דעס, באט דעטס קלער אז אי שטייט אין רשבא און אי שטייט קלער אין רמב ם אז מצוות מיט היתר זאל אסור ווען מיינט מען נאר על הזמן כשהוא מת, אזוי ווי עס איז דא דינים לגבי גדולים נזהרים על קטנים דעט יור נאט אלאוד גיוו דעם מפריש מ יור נאט אלאוד גיוו דעם עבירה טו דו, איי וואלד טינק דעט למשל יור נאט אלאוד פאר אן כלאיים אן א מעס. פאר מען איז מצווה לגבי מעשר שטייט קלאר אין רמב ם און רש ב און ריבש אויף דעם זאגט לא עשה דלוה ב א מעשר חפשי אלא זמן של מעשר אבער תחיית המתים איז זיכער ע כ רגל אלע מצוות דאטס דער שיטה אה.

פארוואס די רמב ם מוז לערנען אז שיטתו כ ד לאסרט לעווי די מצוות, פארן ווי די רמב ם שרייבט די גאנצע ענין פון תחיית המתים איז לנסב ו דארטן שיזכו לחיי עולם הבא, פארשטייט זיך אויב אזוי דארף דאך זיין עבידה פון תורה און מצוות בכדי אז ס'זאל קענען זיין יזכו לחיי עולם הבא, ממילא די רמב ם מוז לערנען אז ס'דא מצוות לשיטתו, מה שאין כן אבער די וואס לערנען די אנדערע שיטה קענען זאגען ניין אז עולם הבא אז אז תחיית המתים איז דאך שוין עולם השכר במילא לאו דווקא די אז די אנדערע שיטה וואס האלטען די טאקע מצוה מיט תועלת לאזען אויף איז כפשוטו לאחר תחיית המתים אקעי וויל סטאפ העיר ענד.